Dan il-gadget jużah kuljum kważi kulħadd min jużah għax-xogħol, min jużah biex jilgħab, min biex jibgħat xi email, jew jikteb xi ktieb, jew anki min biex jikteb xi ċajta fuq Facebook. Però l-Maltin jafu li mbuttuni jridu jafsu biex jagħmlu karattri tal-Malti, eżempju żebit tikka, ċebit tikka u għajn, għandna ftit nsaqsuhom. L-ewwel net, meta tiktbu tnejn li intkom eh, fuq kompjuter tużaw l-iktar il-Malti biex tikbu jew l-Ingliż? L-Ingliż. L-Ingliż. L-Ingliż. L-Ingliż. Bil-Malti. Tnejn, ma iktar l-Ingliż naħseb. Bl-Ingliż. L-Ingliż. U qatt kellkom bżonn tużaw il-Malti biex tibgħatu xi ħaġa? Ejwa ma rari. All right, u inti? Ija. Ftit. Rari. Rari. Rari. Biex tikteb il-Malti tuża keyboard bħala li għandek line u hekk jew tuża karattri Ingliżi? Karattri Ingliżi xorta. Normali, eh, bli jiġi nikteb jiena. Għamilhom tal-Ingliż. Tal-Ingliż, dik l-għażla li għandek. Mhux maqtuwa bla tikka b'xejn. Eżatt. Le, li nuża karattri Ingliżi. Le, biddel il-font. Ah, inti ġvejt biddel il-font. Tajb, inti l-ewwel persuna li jintqajna li qed tuża il-karattri Maltin. Prosit. Le, nibqa' d Umbat ovvjament, tirranġa fej tista, tirranġa fej tista. Kif indunajtu l-Maltin ma tantx jużaw il-fonts bil-Malti biex jikbu bil-Malti, jibqaw għaddejn bl-Ingliż. U biex najdilkom sigrit zaħir, ilu mux ħazin li il-Malti ġi introdut ġo l-operating system tal-Windows. Infatti, fatti ilu hemm minn Windows XP. Ġviri, mizmin ta' Windows XP, int ma kellekx bżon tinstalla la fonts la xej, Għax il-Malti dejjem hemmhekk kien. Idħlu fuq gadgetsmalta.com u segwu video tutorial ta' kif tbidlu l-keyboard mill-Ingliż għal Malti. Mela, John, pala graphic designer, int nasib ġili kollok bżon tagħmel xi riklami bil-Malti, ovvjament trid tikteb Malti kif suppost. Inti Kif tagħmilha peress li ħafna mill-operating systems tagħna huma bl-Ingliż? Mela, bażikament illum il-fonts huma parti diġà mis-sistema kemm għall-Mac u kemm għall-PC. Jiġifieri m'hemm bżonn tinstalla xi fonts biex inti tikteb bil-Malti? Le, illum tista' tidħol fil-websajt tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u hemmhekk l-user jista' jsib l-informazzjoni kollha fejn jista' juża x-shortcuts ukoll fil-keyboard tiegħu biex jikteb bil-tipa Maltija. Mela hemmhekk rajna soluzzjoni għal nies li jużaw Mac u anki PC li hemm il-fonts diġà installati. Issa, soluzzjoni għal daw id-devices li aħna nużaw kuljum, tablets kif ukoll smartphones. Forsi tibgħat SMS bil-Malti tuża l-Ingliż, imma jekk inti ġurnalista u għandek xi aħbar li għandek bżonn ittella mill-ewwel, ovvjament trid tikteb bil-Malti kif suppost. Ħa naraw is-soluzzjoni li hemm għal dawn id-devices. Magħna għandna lil Julia li hija ġurnalista Maltija li ovvjament għandha bżonn il-fonds bil-Malti. Mela Julia ħa nsaqsik qabel ma ħarġu daw il-fonds bil-Malti, kif kont taħdem inti? Eh, kont naħdem fuq laptop għax hemmhekk kien l-fonds Maltin u kienet tkun naqa' diffiċli għax laptop tqil u tpoġġi bil-qeda bil-fors biex tużax. U anki l-batterija ma tiks daqs daw il-tablets tal-lum. U ġifieri qabel kont tikteb l-artiklu fuq il-laptop u tapplowdjah dak il-ħin jew kont tuża anki sistemi differenti biex almenu tista' tuża l-fonts? Meta kont nuża laptop nista' ntella' l-artiklu dak il-ħin għax il-laptop għandu l-fonts allura I'm safe. Imma meta tuża iPad tista' m'għandekx il-fonts allura trid tieħu n-noti u mbagħad ittella' l-artiklu meta tmur lura x-xogħol minn fuq PC. Ġifieri ovvjament kellek ftit delay fil-ħin li ġara l-avveniment u ovvjament inti qed toħroġ l-artiklu. U meta ħarġu dawn, hawnhekk għandna żewġ tablets differenti. Għandna tablet tal-Apple li juża eh, l-iOS u għandna tablet tal-Samsung li juża l-Android. Ġifieri kif jaħdmu l-fonts tinstallah jew tażlu mill-operating system? Le ma jkunx hemmhekk titmur fil-istor u tniżżel Maltese Keyboard. Ah, ġifri t-nejn li huma jismu motis kibu mbagħad darba tniżel l-app u tinstallaħ tista' tissib il-fonts. Ġifri mbagħad ġifri il-press li aħna għandna karattri speċi għandna lajn, għandna ċerbi tikka, Dawk issibhom hemmhekk jew trid tuża sistema trid iżżomm subajk. Dej jkunu parti mill-keyboard ukoll. Fl-Android trid tagħmel long press u mbagħad. U jitla' Domanda minn hekk, kurjożità minn għandi. Eh, is-smartphones peress li waslu ħanajdu hekk illum huma b'saħħithom ħafna. Huma kapaċi biżejjed li inti bħala ġurnalista taħdem minn fuq u tella artiklu minn fuq direttament? Naħseb ikun tajjeb li jkun hawn xi ħadd fuq PC allura inti tkun tista' tibatlu r-ritratt jew anke tibatlu l-artiklu. U tnaħdmu hekk ukoll. Biex hu jista' jirranġah ftit. Għax m'għandekx. Smartphone daqsxejn iżgħar allura daqsxejn aktar. M'għandekx l-options kollha li ssib fuq tablet. Mela hemmhekk rajtu kif intkom tistgħu wkoll tiktbu bil-Malti fuq is-smartphones kif ukoll it-tablets tagħkom. Issa, xogħolkom huwa li tibdew tiktbu mill-Malti sew, mhux nużaw dawn il-littri strambi biex nipprovaw nibagħtu SMS bil-Malti. M'għandniex skużi, il-fonts hemmhekk qegħdin u nistgħu nużawhom.